míaƒe dɔdeasi be woate ɖe amegã ŋuti abia be nu kae wònya tso nu ya ŋutia? Afia mava gbea, zikpuitɔ, His Excellency Dana Boɖakpi ye ɖom ɖa elabe ye nye zi tɔ na awɔmezia be mava ɖe nu ya me na edua. Eya ta ne efia biae be. yese agbotaɖoaŋ kɔ wò nuƒo me tso nuya ŋuti agblɔ be le nya me na ye. Me ma yi ke gbɔgblɔm be awɔ me fia ele nya me nɛ. Ale be wɔtso evidence be ameyi ameyi ameyi ye yi ɖe gbɔ le gbe ale gbe le ƒe aƒe ma fi godzi ye ye yi ɖo kpe nua dzi. Tɔgbe uh, instruction lia uh, enya ya ewu nublanui be gbã menye miawo ŋutɔwo dome o. eŋiŋlia dom le hã la o. Eya ta wova zikpuia ʋlim. Amee ɖo eŋua la ɖe zikpuia dzi ɖe azasimali teƒe. Afi ma dzia, ye ŋenya edo ame tɔxe aɖewo ɖa bene woakplɔ eƒe nyimlɔvi vɛ na ye. Ale be eye woyia, wokplɔ ekpo nɛ. kple woko fofoa azazel ƒe zikpui hã ekɔ kpe ɖe eŋuti. Nenemake woko kaklaku yi ke nye Gavawo ƒe zi hã. Wo katã wonɔ ta do ma hafi wokɔ wo vɛ. Ke fifia le fiaɖuɖu mea ŋenya va kpɔ be ele be yeaɖo yeƒe nyinɔvi kponɔe efia ɖe fofoa ƒe zikpui dzi elabe.

Eye wòle nenema ye ɖo kponue zi dzi, eye wògblɔ ne dukɔ, dogbodukɔ be misri ɖa, alo misi ɖa. Esri ɖa yi ke wòtsɔ nɛ ye va zu esri yɔyɔ megba. Eyi ke asɔŋgoe esrɔ̃ Azasi Marie Gliria, eva ɖe ŋutsu bubu eye wòdzi kokui kple abui. Kokuiɛ ye va dzi adela dzã eye avia dzi atɔgolo. Mìava se ame eve ya ƒe dɔwɔnawo le zikpuia gbɔ kɔ tso ŋɔtsie eve aŋlɔme ƒe ŋkɔ elabe wonyrui wonyrui ye va zu ekponɛ abe kponɛ nɔ srɔ̃ kokui kple avia wo viwo nye ma. Eya ta Eze na mí le nufiafia me be ŋɛnyahawo efiaɖulawo nye. Wonye gbedoɖatɔwo eye míekpɔ woƒe dɔ ne míenye be míaƒe gbɔgbɔtsotso zã ɖum maa lã ƒe kple amla dawo ƒe tsi ɖi. Esɔ kple Israelviwo ƒe edɔ mama ne tokɔ wuieve ma be ame aɖewo Leviwo nye gbedoɖatɔwo. eye nenema ke wotso dɔ na ame bubuwo hã. Abe ale ko míaƒe hlɔ̃wo nele mía gbɔ hã wotsɔ dɔ na wo ene. Eya ta le aŋlɔ me kɔa, lãfawa efia ɖoɖo, lãfawo kple amladawo eye zi geɖe woe doa gbe ɖa ɖe dukɔ ta. Eya ta magblɔ be eye wowɔe la, ewɔ abe ale yi ke míaƒe fiaɖuƒeawo lea. ele yevuwo me kleli difayind. Eme kɔ be ame sia ame kple eƒe nɔƒe le aŋlɔ me. Eya ta nenye be egbea ɖoƒe dzi be yewoatrɔa ke mí dadam le ɖoɖo ya ke woɖo na mí tso gɔmedzedzea dzi elabe nu ye dzɔ nye be eyi ke míege ɖe Englishtiawo te le ƒe akpe ɖeka alafa anyi blade vɔ enelia mea. wokpɔ be míenye dukɔ nɔɖoɖokui si yɔna mí be kingdom. Le nyateƒe me Ghana kingdom me tɔ ko wode dzesi. Aŋɔwoe nye gbãtɔ, Ashantiwo nye evelia hafi Dagbɔntɔwo. Nu yi te wode dzesi be míenye kingdom me nye be ate ŋu anye ɖoɖo yi ke nele fiagblea me. Le aŋlɔ mea fofo enye fia gbãtɔ. le aƒe me kɔ, mia fofo enye efia eye mia dada nye eƒe efianyɔnu alo agbotaɖoa nɛ. Tso afi ma ƒometatɔ li. Fofoviwo kple dadaviwo ƒe viwo katã ame enye wo nye ame tsitsi ya le aƒe me enye ƒome ma ƒe tatɔ. Ne míetso ƒometatɔ gbɔ ke míeva yina ɖe tokɔmemegãwo gbɔ. Tokɔ ya mɔ mamee ɖoa ame enye ame tsitsi le afi ma godzia enye tokɔmemegã. Le togbewomegã tame ehlɔ̃tatɔ nɔ anyi. Ehlɔ̃tatɔ efia be amewo katã ne susɔ li ka ɖe exa dzi hele to kpɔm be ame aɖewo kaka ɖe edzi hã woƒe tatɔ. Ne míetso hlɔ̃tatɔ gbɔ ke míeyi ɖe hanua gbɔ. Hanua efia be edua etsitsim gake nuwo katã mele edua me o. Edua nuwo katã hiã ɖe be wòanye eduawo katã me wode abe kɔdzi ene. suku ene, ee ŋɔnudrɔƒe, nu mawo katã wokpena ɖe dua ŋuti. Eya ta ne enye be dua me nu mawo katã mele eme o, wɔ dɔ ne dɔ mɔ na eɖokuiwo koa, hanue nɔ wo nu abe ale ke kedzikɔƒe, butsakɔƒe ene. Le eme mawo tame enye efia. Efia edu me wònɔna eye le du ma me kea. Ne fiawo de ʋe de tɔ efia be du fia gbɔna be wo tame nɔ ge. Le du fiawo go ƒe tama fiagãwo vana. Fiagãwoa wohea edu vovovowo nɔ woƒe dziɖuɖu te le kpɔɖeŋu abe ɖoɖoɖyɔwo fifia e ƒugofia le mía si ye tɔgbi gbɔzɔ ko ewoe tɔgbi zelukɔ ƒe ŋu kekeake va yi ɖe va se ɖe blekusua. xɔ xɔ via akpɔ be wo katã wole ƒugo ƒe kpɔkplɔ te. Ne eyra amugo ƒegɔ ke tɔgbi tɛnge gligbi dzokoto yi nye fiagã le afi ma godzi eye ne yi ɖe sime kple nua ke tɔgbi nyaƒota me kple nane mlɔ wo nu le ko nanya ele klia be nanya be fi godzi yele. Eyata wokpɔ be alea wɔ structure le chieftainship structure ele clear ta there is no ambiguity efia sia fia nye nɔƒe yi ke wole ko ke nenem lae wòle hafi ee míeva gege me ɖe enyia me fia. Magblɔ be ee le woame fiawo gomea wuiadelia le mía si fifia efia be fɔ. more than some 400 years alo try year plus ƒe bla ƒe lɔfa tɔ̃ kple vɔwɔ fiaɖuƒe ya ne le mía sia eli ele te ŋu naneke me eɖo li naneke o eye míaƒe aʋadadawo hã mía bi adelia li fia eya ta e rɔk magblɔ be nenem lee míele abe dukɔ ene amewo lia wo nyawo me fiakɔ le ehlɔ̃ aɖewo li Ehlɔ̃ aɖewo lia woawoe da. Tu gbãtɔ ne nye be miaʋa yi ge. Wome dɔ ne hlɔ̃wo katã le aŋlɔ̃ me. Eya ta magblɔ be nu ko menya mate ŋu agblɔ tso efiaɖuɖu le aŋlɔ̃ me ŋuti. Nenye be míetrɔ gbɔa, ɖoɖo yiwo ke na le efiaɖuɖu ŋuti ale woɖoa fiae, ɖoɖo yiwo me wozɔna ye nenye be eyi me ke be mía nu ƒom fia mɔkpɔkpɔ ate ŋu anyi be woa agate ŋu a create alo agaɖo zi bubu anyi ye nenye

Kpe. Yesu gblɔ tso Nataniel ŋuti be Yudatɔ akuɔkue wònye. Ye magblɔ tso fonye PKM amevɔ ŋuti be aŋlɔtɔ akuɔkue wònye. Elabe eƒo nu abe aŋlɔwo ne. Ame yi ke madzi be nu lé ɖe asi wokɔ na mia, woabu o. Hafi woaɖo fia, ŋugbledede geɖe yia edzi xeyi ke menɔ nyanyam ne ame geɖe o. Egbea wotɔ wodea dzesi ame yiwo ke dze be woaɖu fia eye ne wode dzesi ame mawoa wokpɔna be wo dometɔ ke ate ŋuti awɔ dɔ ma. Le afi aɖewoa. Amea fia zikpuia ƒe egbɔnɔnɔ ƒe dzesiwo. Efia be enye ame yi ke enɔ tetem ɖe ezikpuia ŋuti eye menɔ kapitadɔ srɔ̃mea, womatsɔ ha nɔ ŋkɔ. Ŋkɔe me sɔe nye abɔ gã o. Abɔ le eŋu gake dɔ wuwom togbɔ be zikpuia meda ɖɔɖɔe dzi nam o. That was nineteen sixty. Nyemenya amea yi gɔ̃ hã be megbɔna va gbɔta ɖe enye o gake ŋkɔ ma koe nye ŋkɔ yi ke. Ezɔ dzi nam be abɔa le ŋuwò gake dɔ wɔm. Tɔgbe zikpuia me da ɖɔ ɖo dzi nam o. Ne eɖɔe kɔ zikpuia me naneke wɔ ge na wò. Hmm. Eya ta zikpuia enɔ dzesi aɖewo fiam le amea ŋuti. Nenye wova de dzesi amea me nenema vɔ ke ŋugbledede va yina ɖe eŋuti. Ale woyɔnɛ eyɔma abie be yewodi be woade dɔe asi nɛ. Aɖee wova ya ka nu abe zikpuia be elɔ̃ ɖe ame dzi hã. Nenye be enuɔ sɔ vɔ ema katã enɔ gome tɔwo me me me nya ɖeke sem o. Hafi va ɖo ame ɖe enɔ gome to be woaɖe asi wo via ŋuti. Ne wowɔe nenema vɔ ele be woawɔ aho ne zikpuia dzi woda ge ɖo elabe wotsɔ fia wɔ abe zikpuia srɔ̃wo ene. Eya ta ne fia eyi kɔƒea ele be woa aɖe eƒe asi ɖa le zikpuia ŋuti henye kɔnu ma wogblɔ be ahɔhɔ ne zikpuia. Ne wowɔ hɔ ne zikpuia vɔ efia be ŋdɔ de eme ke wokplɔ va yi ɖe gbedzie alo ave me. Le mía danya ko kple tsema sumɔwo dzia ave le tseme kple salame domi gake le ƒuta afi ya godzia wova wɔ wotɔ kpɔ ɖe ƒua ta hene kɔnuwo wɔwɔ. Ne eyi ɖe efiaɖuƒe ne ekpɔ kɔnuwo wɔwɔ wosɔ kpakple Yudatɔwo ƒe nunɔlawo ɖoɖo le Biblia me. Ye wova xlɔ̃ kpɔ vɔ ke nu ma ko wɔm mía tɔgbuiwo le. Egbea wo le atsi na zikpuia ale tsi na mea wonɔa ge na eye ne wowɔe nɛ vɔ ale be wòaɖe fe kple aƒlo ta kple nuwo katã. Ema megbe vɔ le bɔ ye fiafi be zikpuia kpɔ ye gbãtɔ woɖe zikpuia tsɔ fiɛ. Eye wɔ aɖiɖi ɖe edzi le kɔnu wɔ aɖewo me. Afi ye etsi le le vɔ ŋgba ye mova shi aɖe kple nuwo na o. Menye nu bubu aɖeke alo e subɔsubɔ bubu aɖeke ƒe wɔna yia dzi le afi ma godzi o. Gake hafi woɖo zi dzia zikpuia ŋtɔŋtɔ dodoa kɔnu wonye wowɔna. Menye nu ko na be tso kɔ kpe zikpui kɔ abe ye fia ɖum o. Alo ne be le amewo me ne fia mele aƒe me na ƒome aɖe o gake ame tso aƒe ma me yi ɖe aʋa eye wokale ewu amewo ekɔ ame tawo kɔ gbɔe woŋlia aŋlɔ ɖi ya ta ke dɔwɔha yi ke ne kpɔ kale wɔnyawo kple zikpui donyawo gbɔ tsɔ ŋlɔ gã. woyia takpekpe ɖe eŋuti eye wode dzesi be amea ewɔ aʋa. Le kpɔɖeŋu me, Tɔgbite Agbozo ƒe dzia, kpetoeƒea mee woɖoe le. Eyi ede kpetoeƒea eye wokalẽ le afi ma godzi ale be wògbɔa, ame ko nye yi, tsitsala xotsitɔ aɖe koe nye yi eyi aƒa gake ale wokalẽe ta aŋlɔ the high command ekpɔ be ele be woado dzi nɛ. Nenema ke efia geɖe aɖewo hã wo le aŋlɔ me. Ame yiwo ke wodo dzi na zi geɖe dzesi wo nɔ wo ŋuti enye be wo ɖoɖoa asafowo wɔ kɔnu vevi wo. Woƒoa afli kple koƒeaɖe eye atamkaka enɔ wo ŋuti le dutoƒo. Ko nakpɔ be ame ma aŋa de dzie le esi. Ezi bubu ebubu ga li enye be ehodzi. Nenye be amea li eye alɔ me fanɛ wòƒle amewo fũ, eƒle tu wo fũ eme yi eƒle ɖu wo fũ da ɖi ale be nenye be aʋa dzɔ wòkɔ nuwo kpena ɖe dua ŋuti be woayi ɖe aʋae. Dukɔ nɔ anyi eye wodɔ ehozi nɛ. Hozia menye aʋadezi wònye o eya ta womewɔna. aʋadetsi ƒe kɔnuwo na ehoshitɔ si ke ɖa le mía te agbɔsɔsɔ ƒe zikpui xɔ me. Ehoshie li ke ne wole nu wɔm na zikpuia wo tsi lem na zikpuia eye wokɔ eŋu ɖo anyi hã gake me wohe nɛ ɖe go abe ale ke wodo abu ɖe eŋuti ene o. Ezi etɔ̃lia nye trɔnuwo ƒe zi. Míese abe míaƒe nyigba nua etrɔzi dzi wole ye nenem lee nye ŋenyawo hã ƒe ɖoƒe la ŋlɔm me. Wonye gbedoɖatɔwo ɖe edukɔ ya ta be fafa nava. Ke ne enye be woaxɔ dɔ ma wɔ si fia va wotrɔm be wova fia zu ma, ke ame kae gblɔ na be dɔ mawɔ ge ne aŋlɔ dukɔ? Ye abe ale ke mexlẽ ɖoɖoawo tso wo me fiae keke va se ɖe fofo yi ke nele aƒe me dzi ɖe, fi kae wodam ɖo? Woaklɔ wo me fia le fli ɖeka mea? Woklɔ aʋadade le fli ɖeka mea? Wò kple ʋalɔgo fiawo, emia ʋalɔgo, domeʋalɔgo, ɖusiʋalɔgowoe le fli ɖeka me. Wò kple fiagãwo le fli ɖeka me. Wò kple dufiawo le fli ɖeka me. Wò kple fiawo le fli ɖeka me. Fike woda ge ɖo. Ele be edua nanɔ anyi abu tame ase wo nɔewo ŋuti. Ye menɔ afia Seka, Amenugbe Zilagbetɔ, le aƒeawo wònye. Eŋlɔ nulegbe aɖe. Fi ma mede dzesi be. lãƒeawo didim be yewoade dzesi wo ɖokui le aŋlɔƒe xotunyawo me eye lãƒe fi yi ke le mía si fia, tɔgbi akaba adre lia, tɔgbi kpemini gawu ɛɛ tɔgbi gawu ye le tɛgbi afi godzi. Wonye lãƒe fi yi ke kple ŋka hunɔ kɔkɔtɔ ye lãƒeawoe. Mamawoe nye lãƒe tɔgbi aɖo. lã ƒe awoe. Ame mawo nye fiawo ke menya abe lã ƒe fia xoŋkɔwo ene. Fi ke wole ne ɖoɖo hea? Wɔwɔe va de dzesi azɔ be ele be woava ɖo lã ƒe fia. Eye ne woɖoe ɖe fi ka nɔm wole. Mexlẽ ne be enye head of aŋlɔ state. Ko míeli fia ŋu kekekekeke head mele mía si be efi nye head of state ɖo ge nye aŋlɔ nye hea? Eya ta ɖe ko magblɔ be what kind of caliphs because nye ŋkɔ mesrem nɔ ma wonye ame tsitsiwo wonye nunyalawo wonye nuwo sɔ ŋlɔ ŋuti eye maka ɖe edzi be woanya ame ka aɖe afɔ aɖeke be woagblẽ aŋlɔ do ke o eya ta meka ɖe edzi be eye ŋkekea yiyim kɔ nu yi tututu wɔm wo lea egbɔna be dzedze ge mi ŋutɔ ya mieli me aɖe be enye regent ʋenya regent ʋenya kekeke egba nuwo xlẽ mia tsɔ tsie nye be Gamaliel, egblɔ ne ʋɔnua be, ame aɖe tsi atsitre be yenye ame aɖe, ame aɖe, ame aɖe, gake eyi wòkua, enya kaka, enya wu nɔ le afi ma, wu enye Yuda yi hã ganye ame aɖe, ame aɖe, ame aɖe. Eya ta Yesu ƒe nusrɔ̃lawo ɖi megade asi wo ŋuti o. Nenye Mawu gbɔe wòtsoa, ke wo enyi nɔ ge ɖe gake ne menye Mawu gbɔe wòtsoa, ya ŋkeke ʋɛ aɖewo koe wogbɔna va yiyi ge. Maɖo ŋkue dzi nɔ be yewo da de laza xɔ, wode de zɔ ɖe xɔ. Gake ya ɖeko va wu via ɖeko va lia he to xɔ me do goe. Xe ya le zia dzi fia eƒe vi ya gatsi atsitre ɖe edzi be no de xɔ. Ya ɖeko va le edzi wu eku ame srɔ wu nya ɖe koe va ɖi eŋtsi koe ya mia nya ɖeke sem. Eya ta aŋlɔ dukɔ le agbe. Aŋlɔ dukɔ ele agbe. Ne ame aɖe buna be dukɔ ya nu kuku wònyea, meku o. Eye wonye nu yi ke nyo na mi. Eya ta enua ƒe nyonyo kpakple be menyemenyɔ nya nye gbɔnyea, ele Mawu yi ke neɖo dukɔ ya ƒe asi me. Gake nye sɔhɛwo ke míakplɔ nu ge ɖo fifia kple míalé nu dedia de asi na mi ava nɔ mia tɔtɔm le wɔnawo me ale yi ko wonblanui nam. Vinyewo tɔ ko mefaa. Nye hafi ya mele fia mege ɖe ƒe blaenyi me vɔ o. Ne maganɔ anyi ƒe blaeve hã sugbɔ na woakpa. Eya ta ne nya aɖe le sɔhɛwo sia, wòle be woabia ame tsitsiawo be nu ke zɔzɔm woaɖe nua me na mi elabe nu yelɔ̃ tse be míeva kokoe zum na dukɔ bubuawo. Míaƒe wɔmefia yi ke nele mía sia ye wobena léa ŋu le bimbi la. Nyee nye eƒe sekretari eye míeyia ɖe yia ame aɖe gblɔe ƒu be yease be ye ŋutɔ le ʋɔnu dem eya ta eƒe fiaɖuƒea mefa o ya be yealé avu na ye o hã. Ne nye ya gava ɖee fia be ame bubu wogaɖo eya gakɔ kɔ tsɔ wu ya ɖe, leke míetsɔ ŋlɔ dukɔ dodo me le dukɔ bubuwo gbɔ? Evɔ atusiviwo míenye le Ghana. Mía dadawo le vovovo eye wo srɔ̃e nye Ghana. Nenye be míawo nyɔnu ɖeka ƒe viwo, mienye ame kee nye miaƒe ŋutatɔ o, mienye ame kee nye miaƒe tsiƒolaɖitɔ o. Leke mietu mia ɖokui dodom le dada nia mia susuewo viwo dome. Nu ma kpee enye taɖo na mi ame aɖewo be nu ya ele be woakpɔ gbɔ kaba. Ne ame woaƒo nu be ele nya me na wò ame fia etɔ ko nèse. Mebia wò ame fia nenye be nyea le nyanya me nɛ o. Nenye be ɖe wogblɔ be. yewo do ame etɔ̃ ɖe egbɔ gbe ale gbe. Wodo gui le afi godzi. Enya ya wobia enye esi eye nya ya wòɖo ŋuti nɛ enye esia. Ke mía kekem ɖe nya ƒe nyateƒe ŋuti. Woyɔ amegãwo ƒe ŋkɔ etsɔ na eƒoadegbee. Elabe ame aɖewo lia wobe efiamakpemakpa, efiakpekpe ŋuti wotsi ne ɖo hafi wote ŋu zã tsi. Aɖe me gbɔ tso Nigeria. Ŋutsu aɖe le ha ve. Wobe ye ɖewo ɖewo nu ye ŋutɔ ɖewo ŋutɔ ye. Wobe Rawlings hã afi ma wòde elabe amea si dzim le eɖokui ta eyɔ Rawlings be eva nɔ afi ma which is not true. Abe ye ŋutɔ me yi ɖe egbɔ nua wɔm wòle le gbɔgblɔm nyemega maxɔ nye gama zu mete nyateƒe tɔ ge nam o. Eya ta ame aɖe ate ŋu ayɔ amegã aɖe be ele nye nya me na amegã ma hã. Enye míaƒe dɔdeasi be woate ɖe amegã ŋuti abia be, Nu kae wònya tso nuya ŋutia? Afia meva gba zikpuitɔ His Excellency Dan Aboɖakpe ye ɖom ɖa elabe ye nye zi tɔ na awɔme sia be mava ɖe nuya me na edua. Eyata ne Uefa biae be, Yese agbotaɖoaŋ kɔ wò nuƒo me tso nuya ŋuti agblɔ be le nya me na ye. Mema yi ke gbɔgblɔm be awɔ me fia ele nya me nɛ. Ele be wɔtso evidence be ameyi ameyi ameyi ye yi ɖe gbɔ le gbe ale gbe le ƒe aƒe me afi godzi ye ye yi ɖo kpe nua dzi. Tɔgbe uh, instruction lia uh, enya ya ewu nublanui be gbã menye miawo ŋutɔwo dome o. eh, eŋiŋlia dom le ha la o. Kpia azɔviawoe. Hmm. Eya ta eƒe wɔƒe lawo me fia ƒe nyawo menye be ɔdza be aɖaŋuɖola nene. Ne ɔba ma nye fia ɖo la, mefia be yetɔ se fia dzi o. Hmm. Ye perform na seremonia. Seremonia ƒe performance mefia be mema ekpɔ ŋusẽ aɖeke ɖe eme ma ƒe fiaɖuɖu alo eƒe fiameɖumeɖu dzi o. Gake nu yi koe dzesi koe le eŋuti nye be nenye be hafi nua nade eye wòasɔ ɖe kɔnua ŋu nua, ame yawo wonye ŋusẽ be woawɔ kɔnua woa, ame li mava wɔ kɔnua o. Eya ta nua gblɔ be. eyi ame mawo ma li awo me fiɔ ɖo mɔ yi na be dzre ele awo me fiɔ ɖoɖo ŋtsia, yi hã ɖe ko ko dzi be woa tsɔa ami mi ɖe ale yi ke ŋe nya ɖo e ekpo nɛ gbãtɔ abe e esri enea, yi ŋtsi ko wo gbɔgblɔm be yɔa yewoe ɖo wɔmefia gbãtɔ eyata ele be yewoa nɔ wɔmefia evelia, wɔmefia etɔ̃lia, wɔmefia enelia va se ɖe wuiadelia ye wo le be yewoa nɔ wo ɖom. Le nyateƒe me la wɔmefia ɖoƒea lã ƒeawo nɔ anyi. Exlɔ wɔme wuiatɔ̃ katã woƒe ŋgɔgbetɔwo nɔna anyi elabe eduwo katã mi katã miaƒe fia gaɖom wo le. Eyata ne wonui ma efia be Ben Malɔ. Heke wɔ dɔ le BBC ɔ efi United Nations ɛhɛ biabia va yi mimi wo ɖe ɛ ekɔnu aɖe me ale be wodzi be yewoa ʒɛstifai be dɔ ma ye yewo tɔgbi gbãtɔ wɔ ŋe nya wɔ le kpo ne ɖoɖo me ta ele be yewoa xɔ dɔ ma wɔ. Ame aɖeke mexɔ efiaɖuɖu le efiaɖula me me meɖua fia o. efia ɖo la meɖu efia o elabe ne eɖu fia ame ke ga ya ɖo ge enyawo me ye yi eya tɔ nye be ɖewo medɔ wo na mi ɖe emɔ xexe ne tɔtɔa tɔtɔa ke ate ŋu ava eyi ke hlɔ̃wo meno o aŋlɔ mɔ oa? Xeyi ke na be woava ama mí ɖe ehlɔ̃ vovo ma, ya ke agagbɔna va eme do ge ɖa. Enya yi ke ame tsitsia gblɔ be ne mí mí míekasa o míegbɔna va koklo va kpɔ ga nyateƒe tom wole elabe dutɔ nye ya. Amea gblɔ be ye edua katã ye tɔe wonye. Woagblɔ be amee nye awɔmefia. Awɔmefia medu mo o la, ke dutɔ va ɖi meke le ŋgɔ na nɔvia. Eya ta be wobe ɖe eta xa abe ŋkɔ tsɔtsɔ eye meka ɖe edzi be enye emɔ yi ke dzi wokplɔ ŋlɔ dukɔ tsɔ tui o. Eyɔvi gblɔ be woava ɖo fia ye yeaɖe fia. Xeyi ke ava kɔ wu ekpɔ nu yɛ zɔ le Herod ŋɔ lia, ye wòse be wodzi fia yeye aɖe a, nu ko wɔ nɛ. Eʋu eʋu ale gbegbe. Nu ma mana be ŋutifafa nanɔ edu ya me o. Eya ta eh, eza medo aɖeke o. Metsitsi mawɔ ne wolé ŋku ɖe nua ŋuti ale be wɔ nua deditɔ. Fia fiawo le aŋlɔ me fũu eye ɖewohĩ zikpui aɖewo hã li womekpɔ fiawo da wo ɖe wo dzi o. Nenye zikpuiwo ƒe ɖe yi dzi wo fia dam ɖo, gake wobe wo create alo recreate zikpui aɖe yi ke mi me se ŋkɔ hã kpɔ la ŋlɔm o. Wonye ye ɖom wole fifia. Evɔ ame ya ƒe ŋkɔ me wo zikpuia ɖom ɖa. Yae ɖo awɔ me fia le dogbo. Enya be ye me me le eƒe ŋu me be elabe enya be ye fofoa menye fia wonye o. fofoa gemedra menye fia wònye o, tɔgbia kugbɔka menye fia wònye o, gake esrĩa fofoa Azaximaɖia, efia wònye le tado. Ame fofo ƒe ƒuteƒewo ɖua ƒu ɖo, ʋenya efia ka ƒe vie wònye, ʋenya efia ka ƒe vie wònye eye aʋa kee wòde. be woaɖo aʋadedzi nɛ elabe ee tɔgbuikpɔ ku. Egblɔ be ne nua dzɔdzɔm eye amewo nye nua zu nɔ eŋuti wozi ɖoɖoe enu gbegblẽ dzɔna. Yi ta míaƒo nua de nu ya me. Ne míegblẽ eye dua me seɔ, míewɔ míatɔ si nu elabe Mawu da mí ɖe afi aɖe be míate ŋuti anye nanewo. eye míaƒo nu atui nenye be le egbea la wogbe. Eya ta ɖeko magblɔ ne tɔgbui ya do eyi ke nenye e lã ƒe fiagã, tɔgbui kpeminigawo, tɔgbui akaba, tɔgbui gawo le afi le tegbea fi godzi be ɖe ne wobu aŋlɔ dukɔ ƒe dedienɔnɔ ŋuti eye woaɖe nua me na aŋlɔ viawo be nu yi tututue dzi yimee nye esi. Elabe enuamemademaɖea yeyɔna be tamefakaka evana. Ɖewohĩ nu nyui aɖe wɔm wole. Eya ta ne wova ɔɖe nua me ne aŋlɔ dua be nu yi wɔm wolea, menye be yewoagbã aŋlɔ o, boŋ yewoana be ŋusẽ nanɔ aŋlɔ ŋuti elabe nya ka ɖi be mɔ ka ta ŋu yewɔ fiaa, ɖeke ƒe tame susua be yewoawɔ naneke aɖe fu na aŋlɔ ƒe dukɔ Eye woana be aŋlɔdua nazu kokoe le dukɔ bubu aɖewo dome. Ame ŋutɔŋutɔ ŋkɔ mesesem o hã, senyalae wònye. Ye hã nya be esea enye Mawu. Eya ta ne dadam le se dzia, eka dadam le Mawu ƒe ɖoɖo dzi. Eye meka ɖe edzi be yea ma adi be yeanye ame yi ke adi be yeagbã aŋlɔdu o elabe menye fofoa nyuie. Mí kple fofoa katã nɔ tɔgbia dalã zã ŋuti. Vovototo ma katã míeɖo va yia, Woawoe kpena ɖe edua ŋuti eya ta aŋlɔ ƒe dedienɔnɔ menye be eka mɔ mɔ ka ta. A Akpe aŋlɔ ƒe dedienɔnɔ a.
Tɔgbia ɖo nɔ anyi hafi ɖo tɔgbi sri abe lã ƒe fiagã ene eye tɔgbi dzi sam wonya mla dawo. Wo katã wonɔ anyi woƒo nua teƒe. Amea koe nye ŋenya ƒe dzidzimevi ya. Be ƒe da nye ya ne dzi me le aƒea woe. Eye ne enye le aƒea wo kɔ ƒe nya me ne do tso. Ƒe nya ƒe nya ƒe fiawo lie hoe. Lã ƒe fiawo le mía si zã. Alo wo mo nya le ke wo ɖɔ me fia. Ya te wo wa gɔ me fia be no wo ga wo ɖɔ ma ɖe. Xe ka te ŋu nya le ke wo ɖɔ me fia be zre me dzɔ na. Eya ta ŋuɖoɖo ma hã mekpɔ be ele abe mía trɔ asi ɖe eŋuti vie hafi woate ŋu aƒo ta mía ame aɖewo dzi alo akɔnvinse mía ame aɖewo be ne yewoa me wolea, aŋlɔ woƒe nyɔnyo tae wo nu wɔm ɖo.
Mekpɔ nuteƒe lɔ. Mm. Menɔ nya ko. Hm? Tɔgbi dukli atipo evelia. Meva li. alebe ƒomea ƒe akpa aɖe va ɖo efia yeye, wodo zi yeye la nya ko. Ezi ma menɔ anyi hafi wohe ame aɖe go o gake zi ma ɖewo va tri le aŋɔ me alebe woga gbugbɔ ate ŋu aƒo ƒomea katã ƒo ƒoƒu. Ye na be tɔgbui dukliatifu atɔ̃lia ezi ma dzi koe nye hã le. Ezidɔdɔ menye nu vɛ̃e wònye o. eye kɔnu yiwo ke wowɔna hafi woado dzia, nu ke nɔ wɔm hafi wo dzia dɔm na wò. Ele be na a distinguish eɖokuiwo fia le wɔna aɖe me be ɖe yeate ŋu aŋli aŋlɔ dukɔ ta. Ye megblɔ na wo be efia yiwo ke nye ele ŋadezi dzi kɔ aŋa ɖee wo distinguish wo ɖokuiwo le. datutagba ŋa o nɔnɔme ŋa o kpɔtɔe ŋa o nane dzɔ eye ameawo wogbe nu ɖe wo ɖokuiwo gbɔ tsɔ wo ɖokui tsɔ se ve ɖe aŋlɔƒe dedienɔnɔ ŋuti ye ame tsitsɔe ne eva gblɔ be ɖe ale amea detui le aʋa ya me hã ele be woado zi nɛ zikpuia menye kapitawo kpanɛ o ɖe enu wonye na anyi domee tso ame aɖewo gbɔ. Eɖo dze nam mía tɔgbui subo lãŋlɔgã woawoe nye aʋadefiawo gake mígakpɔ ame mía ɖewo zikpuia dzi o for so many many years wodzi be woakɔ zikpuia ku atsi ye wova lé ŋku ɖe mía ŋuti be suboƒeviwoa. Mía kumasahawa agbɔta ɖe ko míekpɔ le eme elabe vi aɖeke nye Yesike. Yesike ye dzidzɔ ŋtete agbɔsɔsɔ ya le Zakoa ƒe afia. Efia be efia do go tso Yesike me. Edzi kɔdzoɖu. Kɔdzoɖua yi me atikpowo do tso me le anyako. Edzi ekpe. Ekpea me ekpe subo do tso le afia ɖe anyigba enye fia. Gake amede yi me míɔ míedo so amede yi ke ne dze azametsi, zametsi dze amegã, megadzi kumasɔ nye maƒe kpowo dzi ma, agbo taɖɔ koe le eme. Eya ta womava aɖu subu ma. Gbedoxɔ me mele wova liɛ ge. Ye menye agbo taɖɔ aɖo tsim ta nyemetsɔ ŋlɔgã ava ɖu fia ɖe aŋlɔgã masetu ɖe hã kpɔ go. Yeova le Christ ma, kea ne nye tɔgbi subu fifia. Eya ta zikpui ma zikpui xoxo wònye, gake ɖoɖoe dze ŋu be womegada ame ɖe dzi kpɔ. Eya ta wodzibɔla ma atsɔ ɖo dzi. Ʋe nyawo dzia ɖe fi ke zikpuia le. Aʋa ke ʋe nya de. Mekawoe do zia nɛ. Ke prist hudɛ o nye na mi, nɔlɛ o nye na mi ŋdɔ gbe ɖa ɖe du ya ta ɖe, ɖo xɔ me shia? Biabia ya wo mi abia ame wo le ŋgɔ ne nua, ne wo va fia go dzia, mi abia wo. Godogodo mi wo le ŋgɔ mi shi se go mi kplɔ ɖeka vɛ, mi ado goe. Míava fia míaza ke nye maŋlɔ nyuie ko gblɔ míele. Ne nye nu buɔwoe lo alo nu to vɛ wogblɔe ne duae. Ne nu buɔwo wònye wɔm wole alo nu wònye wototom vɛ wogblɔe. Enu eve koe nàbua nye nua abe yeawɔ bubu alo nàbe yeato nane vɛ. Eya ta ameawo woli eye ne èxlẽ Julius Caesar ƒe agbalẽa, àte ŋu gbɔgblɔm be Mitɔ miase Brutus ƒe nya be ma edulɔ̃lae wònye, nunyalae wònye, eya ta bubu me wònye ta ne me ewunɛ vɔ aa e bubumewo wonye, nunyalawo wonye, wonye nu yɛ nyo ne aŋlɔ dukɔ. Eya ta midze agba mia eya ko miva ke ɖe nya ŋuti be mava va gblɔ nya. Eke ɖe PMK wɔwɔ ŋuti kɔa wowo hã mike ɖe wo ŋuti ne wova ɖe nua me na dua ye. Wole eye blutuse ƒo nu vɔ. Ate ŋu va ƒo nua. Ɖe wova yɔ blutuse ɖe nue. Efia nye ƒo nua gbã. Ne wova va eƒo nu ɖe aŋlɔ doa, ye wohiã be woyɔm le nua fine. Alo woyɔ mía kple PMK me vɔ ne be enya gblɔ mi la mía dua blem. Edzo dzi nam be ɖe medze sie PMK mee vɔ. Ye hã dze siem. Enya ŋlɔtɔ adodoea eye nu yiwo ke míexɔ tso tɔ agbawo gbɔ. Ele eme ɖe asi. Eya ta mi zã be miadzi wo. Wova ɖe nu ya me be nu yi ta yewo nu ya wɔm ɖo. Cliff Brown be neva ŋlɔ yewo ƒe ŋuti na yewo. Emi nɔ suku da mea W.E. Ward eŋlɔ Gold Coast History aɖe ye mexlẽ le middle school. D.T. Adams. ƒagbalẽ ta nume wòle be wòadzɔ, ame sia ame ƒe tɔe wònyea, woakɔe vɛ. Alebe woatsia nunyalawo, menye agbalẽnyala gãwo o, nunyalawo. Woate ŋu tsɛ anɔ anyi ɖe nya ŋuti alé ŋku ɖe míaƒe xotunyawo ŋuti eye woava gbugbɔe aŋlɔ. Alebe exiɛ aŋlɔ vɔ alea, wòanye nu yi ke netso fiawo. egãwo gbɔ ale be wɔnɔ abe ale yi ke Biblia eli ene. Biblia kura wogava nanewo ɖe wo me fia ega nanewo trɔm. Gake ne be woŋlɔ nu ma kɔ da ɖia ke mía viwo ke ne eva dzɔ ɖe mía yomea woate ŋu nu ma le medzea agbagba be ne mawɔ be nu yiwo katã menɔ sesem tso ame ɖewo ƒe xɔwo gbɔ Georgia ame ame ame eve vɔ Georgia ƒe vɔ tɔgbi Bonny tɔgbi Honey e tɔgbi Adelaza ŋutɔ ame tsitsi ma yiwo ke nye ame tsoro ye meva edze agba ƒoƒoe ƒu be ma ma matui abe egli ene ne dzidzimeawo. ale be ne ewɔe da ɖia, ame aɖe aleke va tso tɔ akui ale be nenye be wòva nye enu yi ke ame sia ame esɔ ese gɔmea ke enye nane yi ke míatɔ ŋkɔ abe gɔmeɖokpe ene hafi agayi ɖe ŋgɔgbe. Eya ta ye wodzɔ la ɖi e nu nyui aɖe dodo va tso eme. Nu nyui le nye be aŋɔdua. nava nyɔ be ao alea nua yiyi mɛ. Ele be yewoadzi nunyala wonɔ anyi ɖe míaƒe xotunyawo ŋuti ale be ne míagblɔe. Togbɔ be míava ŋlɔ wo na míaƒe xotunyawo le míaƒe gbea dom mí le me abe ŋlɔ efia be skribe ŋlɔ ŋlɔ ta ŋlɔwoe míenye. Eya ta ne ebia be. míaƒe ŋutinya ɖe hã. Egbea dom míele, ŋutinya le egbea me gake ne mèse egbea gɔme o, edo ge ya be aŋlɔ agbadɔ le vi do na wò mase menya. Ne ebe le kpɔam ɖo be do agbe, do agbe mefia be sleep well o. Efia be dɔ kple ame yi ke meku ku ge o. Ye ame yi ke meku ku ge o ye míenya be enye Kristo. Eya ta ne be dɔ kple Kristoa Efia be ame ma eku gake egafɔ. Eya ta ne emlɔ nyia, nàgafɔ. Eye dɔ gbe. Enyagbe ma egblɔ ŋutinya gbogbo aɖewo na mi. Eya ta enuwo ŋɔŋlɔ da ɖia, míete ŋu megahiã la be le míaƒe gbegbɔgblɔ me ho. Ele gbɔgblɔgblɔ me. Ke dza ne ɖe mese gbea gɔme o, wobe ama yi ɖe ŋka ŋugble me. Ŋugble me yi nye nunya gble me ne kunya ɖe na ma ɖa eyi ke ɖe nunya gble me akpɔ be nya ne kɔ be ya dzɔ kpɔ. Eye le ke wo kpoŋ ɖoɖo ne nu ma woe. Yi tsɔ gɔ la nu ne tso ŋugble me vɔ. Wobe ama yi ɖe da ŋu. Eda mawu wonye. Eya ta ne bo yi ɖe eƒe ŋu ƒa Wòyi ɖato nya sɔ fiɛ Mawu be ɖe enya ya neva aleke yewoata ŋu sɔ fia le enya ya mea. Eya ta anyo be hafi míage ɖe numɔŋlɔ gbɔ gbea do mí la, míate ŋu tsi ase egɔme. Le kpɔɖeŋu me, míeyɔ zɔzɔme be eh, ekɔ. Ekɔ nye zɔzɔme ŋkɔ. Yevuwo be ecology kple numɔwo katã zɔzɔme ƒe nui ko gblɔm wole. Eye ne ebe kɔ li nenema ke ne ebe kɔnu wɔa efia be nu yiwo ke nànya tso zɔzɔmea ŋuti awa ɖe wo dzi. Nu mawo nye ekɔ ƒe ŋutinuwo ke wòle be ekɔ ma ke nye ekpe yi ne le ta kple bɔdia domi eye nu yi ne le eŋutia ne eda abi ɖe eŋutia ne ta megblẽ o ke bɔdia gblẽ. Eye nenema ke nu yiwo ke ne ƒoƒu wu míaƒe dukɔ ya, míaƒe fiaɖuɖu egbea dom míele srɔ̃ɖeɖe, ahowɔwɔ, kuwɔwɔ. Ne egblẽ ɖe kɔ ɖe be egblẽ dukɔ katã. Ya ta ne be mía zɔzɔm ɖe ekɔ nyinyiwo ke ne le mía si dzi o, mía ŋutɔ be edu ya ƒe kuku ƒe ku ƒam. Eya ta anyo be abe ale ne dom ɖa na nunya le wo ke mía mi va tso ɖoa, anyo be wo ado ta ɖe wo nɔewo gbɔ. Ale be nyawo fiwo ke wo gblɔ ye kuxi le eŋutia, nu ye nye kuxia na ɖe me na nɔviwo ne ɖe mekɔ. gɔmesese wòava ge ale be míagbugbɔ míaƒe ŋutinya aŋlɔ da ɖi be dzidzime yi ke le mía yome womagakpɔ fu abe míawo ene o.